سلاوتان لێبێت خۆشەویستان لقمان علیم بەرنمەی کاتی زیادکراوتان پێشکەش دەکەم خۆشەویستان بەرنمەی کاتی زیادکراوی ئەمجارە لەسەر خولیانە پاڵەوانەکانی ئەوروپا دەبێت دوایەوەی لە ڕۆژانی سێشەمە و چوارشەمە یاریەکانی قۆناغی کۆمەڵەکان لە گەڕی دووەمدا ئەنجام بدرێن خۆشەویستان بۆ زیاتر قسەکردن لەسەر یاریەکانی گەڕی دووەم ئێستا لە نێو سۆدیۆ بەڕێز بارزانەکرم ڕۆژنامەنووسی وەرچی بەخێر بێی. زۆر سوپاس بەڕێز مامۆستا. زۆر سوپاس کاک بارزان. کۆمەڵێک گرافیکمان دەبێت، ڕاپۆرتمان دەبێت، ئامارمان دەبێت لەسەر یاریەکان. پێم خۆشە سەرەتا بە گرنگترین ئەنجامەکانی گەڕی ڕابردوو بە گرافیکەوە دەست پێ بکەین بۆ ئەوەی وەکو بیرهێنانەوەیەک بێت سەبارەت بە ئەنجامەکانی گەڕ یەکەمی قۆناغی کۆمەڵەکان کە پێش دوو هەفتە ئەنجام دران. بێگومان ئەنجامەکان بەم شێوەیە بوون لە گەڕی یەکەمدا چێڵسی بە شەش گۆڵ بێ بەرامبەر لە کاراباکا ئاکدامی ئازرباینجانی بردەوە، مانچستەر یونایتد بە سێ گۆڵی بێ بەرامبەر لە بازلی بردەوە، هەردوو یانەی رۆما و ئەتلەتیکۆ مەدرید بە بێ گۆڵ یەکسان بوون، بایرن میونشنی ئەڵمانی بە سێ گۆڵی بێ بەرامبەر لە ئاندەرلەختی بردەوە، ئۆڵۆمپیاکۆس لە نوێ یاریگای خۆی دووجاری شکست هات بەرامبەر بە یانەی سپۆرتینگ لیسبۆنا بە سێ گۆڵ بەرامبەر بە دوو گۆڵ و هەروەها پاریس سانجرمان لە یەکەم یاخود لە یەکەم یاریدا و لە دەرەوەی یاریگای خۆی بە پێنج گۆڵی بێ بەرامبەر لە سێڵتێکی بردەوە و سێسکا مۆسکۆ بە دوو گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک لە بێنفیکای بردەوە، بارسێلۆناش توانی تۆڵە لە یۆڤنتۆس بکاتەوە دوای ئەوەی بە سێ گۆڵی بێ بەرامبەر لە یۆڤنتۆسی بردەوە. کاک بارزان دەمەوێت سەرەتا هەر لە سەرەنجامەکانی گەڕی یەکەم چ جۆرە گەڕێک بوو؟ گەڕی یەکەم بە نسبەت یانە گەورەکان گەڕێکی تایبەت بوو، و دەستکەوتی باشیان هەبوو، ئەوەی دەیانویست لە تۆمارکردنی ئەنجامی باش، بەدەستهێنانی سێ خاڵ لە کۆمەڵەکە بەدەستیان هێنا و تەنها یانەی یۆڤانتس نەبێت لە نێو گەورەکان تووشی کێشە هات بەرامبەر بە یانەی بارسێلۆنا، ئەگینا یانەکانی دیکە ئەو خواستەی کە هەیانبوو بەدەستیان هێنا کە بردنەوە و سێ خاڵی یارییەکە بوو لە یەکەم یاریی چامپیۆنزلیگدا. زۆر باش کاک بەرزان بەردەوام دەبین بەر لەوەی قسە لەسەر یاریەکانی گەڕی دووەم بکەین ئامارەکانی گەڕ یەکەم دەبینین بە گرافی گرنگترین ئامارەکان یاخود ئەنجامەکان بەشێک لە ئەنجامەکانی دیکەی با بڵێن قۆناغی کۆمەڵەکان بێگومان هەشت یاری دیکەیە لیڤەرپول لەگەڵ سیڤیا بە دوو گۆڵ بۆ لایکەنێکسان بوون و تۆتنهام بە سێ گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک لە دۆرتمۆندی بردەوە، مانچێستەر سیتی بە چوار گۆڵی بێ بەرامبەر لە فینۆردی بردەوە، ریال مەدرید بە سێ گۆڵی بێ بەرامبەر لە ئاپۆئێل نیقۆسیای بردەوە و هەروەها بێشکتاش بە سێ گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک لە پۆرتۆی بردەوە، هەردوو یانەی ماریبۆ و سپارتاک مۆسکۆ بە گۆڵێک بۆ لایکەن یەکسان بوون، شاختار بە دوو گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک لە ناپۆلی بردەوە و هەردوویانە لایپزێگ و مۆناکۆ بە گۆڵێک یەکسان بوون، دواتر ئاماژە بە ئامارەکان دەدەین. کاک بارزان هەر لەسەر ئەنجا ئەو ئەنجامانە ئەوە هەشت یاری دیکەیە ئەو بەشی یەکەم هەشت بەڵێ. هەشت یاری یەکەم بوو ئەوە هەشت یاری دووەم بوو. ئەو هەشت یاریە جیاواز بوو لەگەڵ هەشت یاریەکە کە تازە باسمان کرد چونکە لێرەدا لێڤەرپوول نەیتوانی سەرکەوتن بەدەست بێنی کە یانەیەکی گەورەی چامپیۆنز لیگە بەڵام ڕیال مەدرید لە ئەنجامە خراپەکانی لالیگا خۆی بە بردنەوە لە ئەپیەل نیقۆسیا ڕزگار کرد و تاڕادەیەک تە تەمومژاویە خراپەکەی خۆی ڕەواندەوە و ئەنجامێکی چاوەڕەو نەکراو بردنەوەی بێشکتاش بوو لەنێو پۆرتۆی پرتوگالی بە ئەنجامی سێ گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک ئەوانە جیاوازی و بردنەوەی مانچستەر سیتی ئەنجامێکی گەورە لەناو فاینۆرد ئەوانە هەمووی کاک بارزان لەسەر یانە ئینگلیزیەکان لەگەڵ ڕیەکەمدا ئەنجامی باش تۆمارکران. یانە ئینگلیزیەکان ئەمساڵ بە تایبەتمەندێکی جیاوازەوە هاتنەتە ناو کێبڕکێکە و من پێم وایە تا قۆناغەکانی کۆتایی بەردەوام دەبن بە تایبەتی چێڵسی و مانچستەر سیتی. مانچستەر یونایتد. وەڵاهی ئەوە کێشەی یونایتد لە قۆناغەکانی کۆتاییدا دروست باشە دەبێت تا دواتر لەدایکە باسی لێوە ناخرا دەکەین بەڵێ. بەردەوام دەبین ئێ ئامارەکانی گەڕی یەکەم دەبینین بە گرافیک با بزانین ڕێژەی گۆڵ یاخۆد ژمارەی گۆڵەکان و کارتی زەرد و یاریەکان و چەند زانیاریەکی دیکە ئێ وەرزی نوێی چامپیۆنزلیگ بێگومان ئامارەکانی گەڕی یەکەم ئەم شێوەیەن لە شازدە یاری پێکهاتبوو، بێگومان گەڕی ڕابردوو شازدە یاری ئەنجامدرا و لەم گەڕەش بە هەمان شێوە شازدە یاری ئەنجامدەدرێت، لەو شازدە یاریەی کە لە گەڕی ڕابردوو ئەنجامدران بێگومان ڕێژەیەکی زۆر گۆڵ تۆمارکراون کە بریتی بوو لە پەنجا و چوار گۆڵ و هەروەها ژمارەی کارتە زەردەکان گەیشتە شەست و سێ کارتی زەرد و هەروەها سێ کارتی سوور بەخۆیەوە بینی. دوازدە یاری بە بردنەوەی یانەیەک کۆتایی هات، واتە لەو شازدە یارییە پێم وایە ڕێژەیەکی باشە، دوازدە یاری بە بردنەوە کۆتایی هات و چوار یاریش بە یەکسانبوون کۆتایی هات. بێگومان وەکو زانیاریش یاری کۆتایی لە یاریگای ئۆڵۆمپی شاری کیێڤی پایتەختی ئۆکرانیا لە بیست و شەش ی پێنجی دوو هەزار و حەڤدە ئەنجام دەدرێت. لەسەر ئامارەکان کامەیان زیاتر سەرنجڕاکێشە؟ یەک لە تایبەتمەندییەکانی چامپیۆنزلیگ کە وادەکات بەهێزترین خولی جیهان بێ و پڕبینەرترین خولی جیهان بێ بریتە لە زۆری رێژەی گۆلەکان لەو خولەدا ئەوەش ئاماژەیەکە کە ئەمساڵیش دەستپێکێکی باش بوو بۆ ئەو خولە و بەردەوام دەبێت لەسەر ئەو تام و چێژەی کە بە هەوادارانی تۆپ پێی دەبەخشی لە جیهاندا. کاک بارزان لەسەر یارییەکانی گەڕی دووەمی قۆناغی کۆمەڵەکان قسە دەکەین بە شێوەیەکی گشتی ئەگەر با بڵێن وەڵام بدەیەوە گەڕی دووەم تا چەند جیاوازە لەگەڵ گەڕی یەکەم؟ بەڵێ، بێگومان گەڕی دووەمی چامپیۆنزلیگ بەهێزتر دەبێت لە گەڕی یەکەم، چونکە بەشێک لە یانەکان ئەوانەی خواستی ئەوەیان هەیە بە پلە یەکەم بگەنە قۆناغی شازدە، دەیانەوێت برنەو تۆمار بکەن و ئەو یانانەشی کە لە گەڕی یەکەم تووشی شکست بوونە، دەیانەوێت ئەنجامەکەیان راست بکەنەوە، بۆیە ئەم گەڕە تایبەتمەندیی جیاوازی دەبێت لەگەڵ گەڕی یەکەمدا و ململانێیەکی توند دەبێت لەنێو. لە نێو یانەکاندا بۆ ئەوەی ئەنجامێکی باش تۆمار بکەن، بەتایبەتی هەندێک یانە هەیە وەک وتم دەیانەوێت زوو دەستپێشخەری بکەن و گورزی خۆیان بۆشێنن بۆ ئەوەی خاڵەکانی خۆیان مسۆگەر بکەن بۆ تاوەکو لە گەرمەی خولەکانی ناوەخۆ و چامپیۆنزلیگدا کە یاریزانەکانی هیلاک دەبن کە یارییەکانیان بەدوایەکدا دەبێت کە قورسایی زۆر دەکەوێتە سەرشانیان لەوانە خۆیان ڕزگار بکەن. ئەگەر لە ئێستا ئەنجامێکی باشیان هەبێت ئەوە دەتوانن لەو کاتیشدا ئەو پاڵەپەستۆی کە لە سنە دەبێت. مەبەستت لەوە دێت لە سەرەتای خولەکە یاخود پاڵەوانێتییەکە ئەنجام تۆمار بکەن؟ بەڵێ ئەنجامێکی باش تۆمار بکەن. بێگومان. زۆرترین خاڵ کۆ بکەنەوە. مەبەستم لە یانە گەورەکان مەسەلەن وەکو ریال مەدرید، بارسێلۆنا، مانچێستەر سیتی ئەوانە دەیانەوێت هەرزوو گورزی خۆیان بۆشێنن بۆ ئەوەی لە کۆتا یاخود لە قۆناغی گەڕانەوە تووشی ئەو کێشەیە نەبن پاڵەپەستۆی زۆریان نەکەوێتە سەر، چونکە خولەکان تا دێ قوڕستر و قوڕستر دەبن، لەبەر ئەوەی پێکانی یاریزانانی بەدوایدا دێ، کارتە ڕەنگاورەکەکانی بەدوادا دێ، یارییەکان زۆر بەسەر یەکەوە دەبن، ئەوانە هەموو کاریگەری دەبێت بەسەر یانەکان، بۆیە ڕاهێنەرەکان ئەوانەی کە خواستی ئەوەیان هەیە بگەنە قۆناغێکی باش، دەیانەوێت لە سەرەتاوە گورزی خۆیان بۆشێن. زۆر باشە، خۆی فشارەکان لەسەر یانەکان و لەسەر یاریزانەکان زیاتر دەبێت، هەم یانەکان و هەمیش هەڵبژاردەکان کە یارییان هەیە، کەواتە هەموو هەفتەیەک بەلایەنی کەم یاریزان هەیە دوو یاری ئەنجام بدات، ئەمە قورسە لەسەر یاریزان. بەڵێ، ڕەنگە لە دە ڕۆژدا یانە هەیە سێ یاری ئەنجام بدات، یاخود یاریزان هەیە سێ یاری ئەنجام بدات بە هەڵبژاردەکەی، ئەوانە هەمووی پاڵەپەستۆ و سترێس دەبێت لەسەر یاریزانەکان، بۆیە دەیانەوێت یانە گەورەکان دەیانەوێت هەر زوو خۆیان ڕزگار بکەن لەو کێشانە. زۆر باشە، بەردەوام دەبین و دەچینە سەر خشتەی یارییەکانی گەڕی دووەمی قۆناغی کۆمەڵەکانی چامپیۆنزلیگ، ئەو یارییانەی کە ڕۆژی یاخود شەوی سێشەممە ئەنجام دەدرێن، بێگومان سەرجەم یارییەکانیش کاژمێر نۆ و چل و پێنج خولەک بە کاتی باشووری کوردستان ئەنجام دەدرێن. گرنگترین یارییەکان بەم شێوەیەن، یانەی مانچێستەر ستی لە یاریگای خۆی میوانداری شاختار دەکات، یانەی سێڤییای ئیسپانی میوانداری ماریبۆ دەکات، ئاپۆێل نیوقۆسیا لە یاریگای خۆی میوانداری تۆتنهام تۆتنهام دەکات و دۆرتمۆندی ئەڵمانی رووبەڕووی ریال مەدرید دەبێتەوە، پێموایە ئەمە گرنگترین و بەهێزترین یارییەکانی گەڕی دووەمە، مۆناکۆ لە یاریگای خۆی رووبەڕووی پۆرتۆی پۆرتوگالی دەبێتەوە، بێشکتاش تورکی رووبەڕووی لایپزێگی ئەڵمانی دەبێتەوە، ناپۆلی ئیتالی رووبەڕووی فێنۆرد دەبێتەوە و سپارتاک مۆسکۆش رووبەڕووی یانەی لیڤەرپوول دەبێتەوە. بێگومان یاریەکانیش وەکو باسم کرد کاژمێر و چل پێنج خولەک بە کاتی باشووری کوردستان ئەنجام دەدرێن کاک بارزان لەسەر یاریەکان قسە بکەین بێگومان کە باسمان لێوە کرد گەڕی دووەمی قۆناغی کۆمەڵەکانە ڕەنگە هەندێکیانە ئەگەر سەرکەوتن تۆمەکە ڕێژی خاڵەکانیان دەبن بە شەش خاڵ بێگومان زیاتر نزیک دەبنەوە هەرچەندە چەند یارێکی دیکەشمەوە بەڵام قۆناغی و هەنگاوێکی گرنگ دەبێت بۆ یانەکان سەرەتا بە یاری یەکەم دەست پێ دەکەین مانچێستەر سیتی لە یاریگای خۆی میوانداری شاختار دەکات بێگومان ئەگە بگەڕینەوە سەر کۆمەڵەکەی مانچستەر سیتی پێکاتوە لایەنەکانی شاختار دۆنسک و هەروەها ناپۆلی و فێنەدرۆ توردا هەردوویانی مانچستەر سیتی و شاختار لەگەڕ یەکەمدا سەرکەوتنیان تۆمار کردووە لەسەر ئەم یاریە یاری لوتکە لە خۆ دەگرێت بڵێ لەو کۆمەڵەیە ئەم شەو یاری لوتکە دەێت بۆچی چونکە هەم مانچستەر ستی هەم شاختار دانەوێ خۆیان یەکلای بکەنەوە لە بەدەسێنانی خاڵە گرنگەکانی سەرەتادا بەڵام ئەوەی زیاتر نزیکە لە بەدەستێنان سێ خاڵەکە مانچستەرستی لەبەرچی لەبەر ئەوەی ئێستا لە باشترین بارودۆ خۆیدا هەم لە پرێمەرلیک هەم لە چمپیۆنزدا لە گەڕ یەکەم ئەنجامێکی باش تۆمار کردو لە دەرەوە یاریگای خۆدا بۆیە من پێشببینی دەکەم مانچسترستی ئەم شەو سێ خاڵی یاریەکە بەدەست بێنێتن هەرچۆن ڕاهێنەری مانچێستەر سیتی ترسی هەیە و دەڵێت هێشتان ئێمە نەگەیشتینە تاقیکردنەوە قورسەکە و و ئاستی ڕاستەقینە ئێمە دەرنەکەوتو بەڵێ یاری دووەم یانەی سێڤیا ئیسپانی لە یاریگای خۆی ڕوبەڕووی ماریبۆ دەبێتەوە بێگومان کۆمەڵەکەی بابلن سێڤیا پێکاتۆ لە لیڤەرپۆل سێڤییا، ماریبۆ و هەروەها سپارتاک. ئەوەی کە تێبینی دەکرێت لەو کۆمەڵەیە، سەرجەم یانەکان تەنها یەک خاڵیان هەیە، واتە وەکو بڵێین سەرەتای دەستپێکردنی یاری قۆناغی کۆمەڵەکان، چونکە هەموویان یەک خاڵیان هاوبەشن. وەک ئەوە وایە کە خولەکە یاخود لەو کۆمەڵەیە یارییەکانی دەست پێنەکردوون، بەڵام سەبارەت بە سیڤییا جیاوازە، چونکە ئەمشەو دەرفەتێکی باشی لەبەردەستە، ماریبۆ یانەیەکە ئەو توانای نیە لەم خولا بە شێوەیەکی بەهێز رکابەری سیڤییا بکات، چونکە سیڤییا ئەزموونی زیاترە لە یانەکە و پێم وایە لە بەرژەوەندی ئەو دەبێتن یارییەکە ئیمشەو. زۆر باشە لە یاریەکی تردا پۆیڵ نیقۆسیای قوبڕسی لە یاریگای خۆی میوانداری تۆتێنهامی ئینگلیزی دەکات بێگومان ڕەنگە پۆیڵ نیقۆسیا ببێتە با بڵێن تیپێک هەموو تیپەکانی ئەوانی کە لەگەڵی ڕیال مەدیدن یاخود بروسیا دۆرتمۆندن ئەوان دەتوان باسانی سەر بکەم سەر ئەو یانەیە تا چەند نیقۆسیا یاخود ئەپۆێڵ دەبێتە یانەیەک تۆتنهام بتوانێت سەرکەوتن تۆمار بکات و سێ خاڵی دیکە تۆمار بکات؟ هەندێک جار ئەو یانە بچووکانە لە نێوێ یاریگای خۆیان یاری چاوەڕۆن نەکراو یاخود ئەنجامی چاوەڕۆن نەکراو تۆمار دەکەن، ڕەنگە ئەمشەو یەکێک لەو چاوەڕ نەکراوانە ئەو یارییە بێت، بەڵام کێشەی تۆتێنهام ئەمشەو یاری نەکردنی باشترین دروستکەری یاری تیکا هنریک لارسنە و یاریزەدەدانی مارسیا ئەو یاری ناکاتن، بەهۆی پێکانەوە ئەوە ڕەنگە کێشەیەکی زۆر بۆ یانەی تۆتێنهام دروست بکات. زۆر باشە کاک بارزان گرینگترین و بەهێزترین یاری شەوی سێشەممە یاری لوتکەیە لە نێوان یانەی دۆرتمۆند و ڕیال مەدرید بەر لەوەی قسە لەسەم یاریە بکەین گرافیکێک ئامادەیە سەبارەت بەم یاریە و گرینگترین زانیارەکان لەسەر ڕوبەڕوبوونەوەی هەردوو یانە لەگەڵ یەکتری بێگومان یاریەکە لە نێوان بروسیا دۆرتمۆند و ڕیال مەدریدە بە هەمان شێوەم یاریش کاژمێر 95 خولەک بەڕێوەدەچێت و لە چامپیۆنزلیگ هەردوویانە دوازدە یارییان لەگەڵ یەکەوە ئەنجامداوە و ریال مەدرید لە کۆی ئەو دوازدە یارییە چوار بردنەوەی تۆمارکردووە، بروسیا دۆرتمۆند سێ بردنەوەی تۆمارکردووە، لە پێنج یاریشدا یەکسانبوونیان تۆمارکردووە. ریال مەدرید هەژدە گۆڵی لە تۆڕی بروسیا دۆرتمۆند کردووە و بروسیا دۆرتمۆند شازدە گۆڵ لە تۆڕی ریال مەدرید کردووە لە وەرزی دوو هەزار و دوازدە و تا ئێستا تەنها لە دوو هەزار و پازدە نەبێت بەردەوام ڕووبەڕووی یەک بوونەتەوە واتە بە بەردەوامی ئەو دوویانەیە ڕووبەڕووی یەکتر بوونەتەوە با لەوەی باس لە ئامارەکان بکەین پرسیارێک دەمەوێ ئاراستەی بەڕێزت بکەم کاک بارزان لە مێژووی ڕووبەڕووبوونەوەیان لە یاریگای سیگناڵی دەونا پارک هەرگیز ڕیال مەدرید نەیتوانیوە سەرکەوتن لەسەر بەسەر ئەم یانەیە تۆمار بکات ئەمشەو ئەم گرێچوێرەیە بەردەوام دەبێت طبعا لەگەڕی دووەم بە لە یاریەکانی ئەم شەوی سێشەمە سوورترین چاوی جیهان لەسەر ئەم یارییە دەبێت، هەم بۆ ریال مەدرید لە بارودۆخێکی تەواو باشدا نییە وەک ساڵی رابردوو، هەم بڕوسیا دۆرتمۆندیش لە گەڕی یەکەم لە چامپیۆنزلیگدا تووشی دۆڕان هاتووە، هەرچەند لە بۆندسلیگا بڕوسیا دۆرتمۆند لە پێشەنگە و ئەنجامی باشی هەیە، بەڵام یارییەکانی چامپیۆنزلیگ تایبەتمەندی خۆی هەیە جیا لە خولەکانی ناوخۆ و رەنگە ئەمشەو. ریال مەدرید ئەو بەربەستە بشکێنێ دوای مێژووێکی دوور و درێژ لەو یاریگایە لە چامپیۆنزلیگدا سەرکەوتن بەدەست بێنێ، بەڵام ئەوە ئاسان نابێ و زەحمەتیشە و زێدانیش لە لێدوانەکانیدا باس لەوە دەکا کە کێشەی ئەوان ئەوەیە بەردەوام بڕۆسیا دۆرتمۆند بەرامبەر بە ریال مەدرید یاری باش ئەنجام دەدات. بەڵام ریال مەدرید لەم وەرزەدا پێتوانییە ئاستی وەک پێویست نییە بەتایبەتی لە خولی ئیسپانی، گەڕی رابردوو نەبێت توانی بەزەحمەت سێ خاڵ کۆبکاتەوە، ڕیال ئەم ئاستێکە لە خولی ئیسپانی پێشکەش دەکات، پێت وایە بەردەوامی دەبێت لە چامپیۆنزلیگ؟ وەک وتم خولەکە جیاوازە، بەڵام بارودۆخی ڕیال مەدرید وەکو ساڵی پار نییە و ئێستا ئاستی ڕاستەقینەی خۆی تا ئێستا نیشان نەداوە و ئەمشەو ڕەنگە بڵێن تاقیکردنەوەی ڕاستەقینەی ڕیال مەدرید و زێدان دەبێت، چونکە هەم یارییەکە لە دەورەوەی یاریگای خۆیتی، هەم یانەکەی بەرامبەری ڕکابەرەکەشی یەکێکە لە یانە بەهێزەکان لە خولەکەدا، بۆیە بردنەوەی ڕیال لەو یارییە زۆر زۆر گرنگە، چونکە لە ڕووی بەرینیشەوە یانەکە دێنێتە ناو کەشوهەوای ململانێکان. ئامارەکانیش لێکەوە نزیک بوون تا ڕادەیەک لە مێژووی ڕووبەڕووبوونەوەی هەردوو یانە بەیەکەوە، بێگومان لە کۆمەڵەیەکیشدان کە کۆمەڵێکی بەهێزە، وەکو پێشتر باسمان کرد، بێگومان جگە لە ئەو دوو یانەیە تۆتنهام لە خۆش دەگرێت لەگەڵ ئەپۆ نیقۆسیا. دەچینە سەر یارییەکی دیکە، مۆناکۆی فەرەنسی رووبەڕووی یانەی پۆرتۆی پورتوگالی دەبێتەوە، ئەمەش یەکێک لە یارییە بەهێزەکانە کاک بارزان، بەدەر لە یارییەکەی دۆرتمۆند و ریال مەدرید. سەبارەت بە مۆناکۆ، دەیەوێت درێژە بدات بە ئەنجامە باشەکانی وەرزی رابردووی لە خولەکە، ئەمە بیرمان نەچێت وەرزی رابردوو گەیشتە یاری پێش کۆتایی، سەبارەت بە پۆرتۆش، پۆرتۆ لە گەڕی یەکەم لە نێو یاریگای خۆی لەگەڵ بێشکتاش دۆڕاوە، بە هەموو هێز و توانایەکی خۆی هەوڵدەدات ئەنجامەکە راست بکاتەوە، یاخود ئەگەر تموحی ئەوەی هەیە بگاتە قۆناغی شازدە، دەبێت ئەو شۆ باشترین ئاست و ئەنجام بەرامبەر بە مۆناکۆ تۆمار بکات. دەرفەتێکیش بەرامبەر بەشیکتاشیش هەیە کە تێیدا رووبەڕووی لایپزێگ دەبێتەوە، چونکە ئەو سێ خاڵی هەیە، ئەگەر بباتەوە رێژەی خاڵەکانی بە شەش خاڵ. شەش خاڵ شەش خاڵ زۆر گرنگە لە سەرەتای خولەکەدا تۆ بەدەستی بێنیت. وابزانم کۆمەڵەکەشی تا رادەیەک هاوسەنگە، یانی بۆ نموونە بێشکتاش، لایپزێگ، مۆناکۆ، پۆرتۆ تیپی باشی تێدایە و تەنها لایپزیگ نەبێت یەکەم تاقیکردنەوەیەتی لە چامپیۆنزلیگ، ئەگەرنا سێ یانەکەی دیکە تا رادەیەک نزیکن لە یەکتری. زۆر باشە دەچینە سەر یاریەکی دیکە ناپۆلی ئیتالی لە یاریگای خۆ ڕوبەڕووی فێنۆردی هۆڵندی دەبێتەوە بێگومان ئەمەش یاریەکی دیکەی گرنگی چمپیۆنز لیگە و بێگومان لەسەر ئەم یاریە کاک بارزانسی هەیە طبعا ناپۆلیش لە کۆمەڵی ماچستی بڵێ هاوشێوە ماچەسەرستی دەوێ گورزی خۆی بۆ شوێنە و بەکەمی کۆمەڵەکە سەرپێچ کەمە بیمانە چێ لە قۆناغی شازدا ئەوانەی کە بەکەم سەردەکەون دەکەونە بەر بەرامبەر ئەو تیپانەی کە بە دوم سەرکەوتن بۆیە زۆربەی جاریش وا ڕێک دەکەوێت تیپەکانی بە دوم سەر دەکەون ئاسانترن لە ساو تیپانێک کە بە پلی یەکەم بەسەر دەکەون بۆیە هەم ناپۆلی هەم مانچێستەر سیتی نانوێ لە یاری ئاسانەکان خاڵ لەدەست بدەن ڕکابەریەکە هەڵدەگرن بۆ یاری بەرامبەر یەکتری لەوێدا خەڵکانی یەکلایی دەکەنەوە کە کامیان بەهێست بەتابەتی ناپۆلی کە هیچی لەبەردەم نییە دەبێت سەرکەون تۆمار بکات بۆی با بڵێن چانسی زیاتر بێت بۆ سەرکەوتن بۆ قۆناغی داهاتوو، بە هەمان شێوە فیۆنەردیش کە واتە دۆڕاوەکان ڕووبەڕووی یەکتر دەبنەوە. دەچینە سەر دوایین یاریی ڕۆژی سێشەممە کە لە نێوان سپارتاک مۆسکۆ و لیڤەرپوول دەبێتەوە، بێگومان ئەمەش یارییەکی دیکەیە لە یارییەکانی قۆمەڵە یەکێک لە کۆمەڵەکەی سێڤییا و هەروەها ماریبۆل لەسەر ئەم یارییە کار دەکات. لیڤەرپوول گەڕی رابردووی یەکسان بووە و لیڤەرپوول بەردەوام یانەیەکی گەورە بووە لە چامپیۆنزلیگ، بەدوای ئەوەدا دەگەڕێت هەیبەت بۆ خۆی بگێڕێتەوە، هێز و توانای خۆی بگێڕێتەوە، دوای بردنەوەی لە لێستەر سیتی ئێستا بارودۆخی تاڕادەیەک باشە و رەنگە ئەمشەو بتوانێت ئەنجامێکی باش بەدەستبێنێت لە بەرامبەر یانە رووسییەکان. بەڵام موشکیلەی یاخود کێشەی هێڵی بەرگریشی هەیە. بەڵێ، ئەوشەو سێدیۆ مانیشی بۆ دەگەڕێتەوە، یاری دەکاتن، ئەوانە تاڕادەیەک کاریگەری دەبێت و گۆڵی سەرەکیشی میگنۆلێت یاری ناکاتن. بۆ چیە دە جیاری دەکات بەهۆی پێکانەوە. بەڵێ ئەگەر کۆتینیۆ بفرۆشرابایە هێڵی بەرگری پێ پتەو بکردبایە باشتر نەبوو لەوەی کە ئێستا ئەوە وەکو پرسیارێکی گشتیە لەسەر یانەی لیڤەرپوڵ. جا ئەوە خوێندنەوەی خۆی راهێنەرەکانە چونکە لە هێڵێک پێویستی باریزانێکە لە هێلێش رەنگە ئەوە. وەکو بینیمان دەنی نالاند لە لە یاریەکانی رابردووی پرێمەر لیگە. خوێندنەوەی راهێنەر بۆ بەرگریکارەکانی تا ئێستا دروست نەبووە چونکە ئەو رەنگە پێش خولەکە کە بەرگریکانەکانی لە کاتی مەشقەکان بینیبوو لە یارە دۆستانەکان بینیبێ پێی وابووە کەوا دەتوانن ئەوەی ئەو دەیەوێت بۆی جێبەجێ بکەن، بەڵام تا ئێستا ئەو بۆچوونەی راهێنەرەکە راست دەرنەچووە و خولەکانیش سەرەتانە و لە کۆتاییدا بەدوار دەکەوێت ئایا خوێندنەوەی راهێنەر دروست بووە بۆ بەرگریکارەکان، چونکە ئەگەر بیزانیبایە پێویستی بە بەرگریکارە ئەوا هەوڵی بۆ دەدا و دەی کڕی و بەدەستی دەهێنا. بێگومان بێگومان سادیۆ مانیش دەگەڕێتەوە، بەڵام هەرچەندە ئەو سزا دراوە لە خولی پرەمەلیگ، بەڵاتر دەگەڕێتەوە ئەمە گرنگی خۆی دەبێت بۆ یانەی لیڤەرپوول بێگومان لە یاریەکەی خۆی هیلاکیش نییە ئەوەش کاریگەریە چکە یاریزان تو بەڵێ پشوت هەوێ باشترە لەوەی بێگومان قسە لەسەر یارەکانی گەڕی دووەم دەکەین بامادەبوونی بەڕێز ڕژناموسی وەرشی بارزان کاک بارزان لەسەر ئەم یاریان قسە دەکەین بەڵام بەر لەوەی قسەیان لەسە بکەین یاریەکان دەبینین بە خشتەی یاریەکانی گەڕی دووەمدا بێگومان سیسکا مەسکۆل لە یاریگای خۆی رووبەڕووی مانچێستەر یۆنایتد دەبێتەوە، کاراباکا ئاکدامی ئازەربایجانی لە یاریگای خۆی رووبەڕووی رۆما دەبێتەوە، یۆڤنتۆس لە یاریگای خۆی رووبەڕووی ئۆڵۆمپیاکۆس دەبێتەوە، ئاتلێتیکۆ مەدرید لە یاریگای خۆی رووبەڕووی چێڵسی دەبێتەوە، پاریس سانجێرمان لە یاریگای خۆی لە یارییەکی بەهێزدا رووبەڕووی بایرن میونشن دەبێتەوە، بازل لە یاریگای خۆی رووبەڕووی بێنفیکا دەبێتەوە، ئاندەرلەخت رووبەڕووی سێڵتک دەبێتەوە و سپۆرتینگ لێزبۆنا رووبەڕووی بارسیلۆنا دەبێتەوە، بێگومان سەرجەم یارییەکان کاژمێر نۆ چل و پێنج خولەک بەڕێوەدەچن، تەنها یارییەکەی کاراباکە ئاکدامی ئازربانجای نەبێت کە ئەم یارییە لەگەڵ رۆما کە کاژمێر حەفت بەڕێوەدەچێت. لەسەر یارییەکان کاک بارزان سیسکا مۆسکۆ رووبەڕووی مانچێستەر یونایتد دەبێتەوە، ئەگەر با بڵێین سەیری ئەم یارییە بکەین بەهێزترین لوتکەی یارییەکانی ئەو کۆمەڵەیە، بەپێی ئەوەی کە هەردوو یانە لە گەڕی یەکەمدا سەرکەوتنیان تۆمار کرد. جا شەڕەکە لەسەر سێ خاڵی دووەمی کۆمەڵەکەیە، بەنسبەت مانچێستەر یونایتدی لە باشترین حالەتی خۆیدایە و تا سیسکا مۆسکۆش سێ خاڵی لە کۆمەڵەکە بەدەستهێناوە، بۆیە یاری لوتکە دەبێت ئەمشەو لە کۆمەڵە و من پێموایە یاریێکی قوڕسدەبێت بۆ مانچێستەر یونایتد. و زەحمەتیش دەبێتن و ڕەنگە سیسکا مۆسکۆ بتوانێ سەرکەوتنی بەسەردا تۆمارکات. بەڵێ ئەزموونەکانی با بڵێن مۆرینۆی ڕاهێنەر تا چەند دەگاتەوە ئەو ئەزموونەی کە سێر ئەلیکس فێرگسۆن هەبوو پێشتر لە خولیانە پاڵەوانەکانی ئەوروپا پێشکەشی دەکرد لەم پاڵەوانە تێش مۆرینۆش دەتوانی هەمان ئاست پێشکەش بکات. بێگومان مۆرینۆ لە راهێنەرایەتی تایبەتمەندی خۆی هەیە، یانی راهێنەرێکی تا بڵێی لێهاتووە لە خوێندنەوەی تیپی بەرامبەر، زیرەکە و بە دروستی هەڵسەنگاندن دەکاتن، بەڵام یاریکردن لە نێو روسیا لەو بارودۆخەی ئێستادا لە کەشێکی سارددا قورس و زەحمەت دەبێت بۆ هەر یانەیەک کە بچێت لەوێدا یاری بکاتن. مەروان فیلانی بەهۆی. با بڵێن دابڕانی یاخود پێکانی ناتوانێت بەشداری بکات بە هەمان کاریگەری لەم تیپە دەکات مۆریۆ پشتی زۆر پێ دەبەسێت بە هەمان شێوە پۆل بۆک باش بۆک باش بەڵێ پێکانەوە ئەوانە دویان وەکو بەرگری چکە لە ڕهێلی بەرگری خۆ دەزان بڵێ خۆی فیلانی یاریزانی تەکتیچە بۆ زیاتر ئەو یاریزانانی کە تەکتیچین لە یاریەکاندا کێشە بۆ ڕاهێنەر دروست دەکەن چونکە ئەو یاریزانانە راهێنەر دەتوانێت لەنێو یاریگا وەکو داشی دامە بیجولێنێت و ئەوەی ئەو پلانەی خۆی دەیەوێت پێی جێبەجێ بکات بۆ شوێنی ئەو بەڵێ بە تەواوی کێشەی بۆ دروست دەبێت. پۆگباش بێگومان ئەگەر هەیە تا کۆتایی ساڵ یاری نەکات. لەسەر یاریەکەی تر کارابا کە ئاکدام وەکو ئاماژەم پێدا لەگەڵ رۆما کە ئەم یاریە کاژمێر هەفت بەڕێوە دەچێت. کارابا کە ئاکدام یەکەم جارە بەشداری دەکات، یاریەکەمی دۆڕاندووە و

قۆناغی شازدە بەڵێ یۆڤنتۆس لە یاریگای خۆ ڕوبەڕووی ئۆلمپیاکۆسی یۆنانی دەبێتەوە یاریەکە یاریگای خۆیەتی بێگومان یۆڤنتۆسیش یاریەکەمی بەرامبەریانی بارسیلۆنە دۆڕاندووە و هیچ خاڵێکی نییە ئۆلمپیاکۆسیش بەمان شوی خاڵێکی نییە واتە دۆڕاوەکان ڕوبەڕوو یەکتر دەبنەوە میارە بۆ چونە سەم یاریۆڤنتۆس بە هیچ شێوەیەک لە بەلایەنی کەم دەیەوێت یاخود تەنها با بڵێین سەرکەوتن تۆمار بکات بۆ ئەوەی ڕێچکەی خۆی ڕاست بکاتەوە و بێتەوە سەر ڕێڕەوی سەرکەوتنەکان لە چامپیۆنزلیگ. سکە لە ماوەیەکی درێژ یانی لە لەوەتەی وەرزی ڕابردووشەوە کێشەی گەورەی یۆڤێنتۆس شکستی بەرامبەر بە یانە ئیسپانیەکانی هاوشێوەی ڕیال و بارسێلۆنایە یانی کێشەی گەورەیتی وەرزی ڕابرد لە یاری کۆتایی دۆڕا بەرامبەر بە ڕیال مەدرید دەستپێکی خولی تازەی لەگەر بارسێلۆن زارشتە دۆڕا ئەجینا یۆڤانتس یەکێکە لە یانە بەهێزەکانی چامپیۆنزلیگ و ئەمشەویش پێموایە قەرەبووی دۆڕانی یەکەمی دەکاتەوە و سەردەکەوێت بەسەر یانەی ئۆڵۆمپیاکۆس. یارییەکی دیکەی لوتکەی ئەو یارییانەی کە ڕۆژی چوارشەممە ئەنجام دەدرێن، ئاتلەتیکۆ مەدرید لە یاریگای خۆی ڕووبەڕووی چێڵسیی ئینگلیزی دەبێتەوە، بێگومان هەردوو یانە لە قۆناغ یاخود لە گەڕی یەکەمدا، ئاتلەتیکۆ تەنها یەک خاڵی بەرکەوتووە، چێڵسیش خاوەنی سێ خاڵە و هەردوو یانە چانسیان هێشتا زۆر ماوە

بەڵێ و لەبەرەوەی کاتم کەمە دەمەوێت بە خێراتر بەسە لە سەر یاریەکان بکەین یارێکی دیکەی لوتکەی ڕۆژی چوارشەمە پاریسان جەرمان ڕوبەڕووی بارمشن دەبێتەوە و بەهێزترین و گرنگترین یاریەکان ڕۆژی چوارشەم دەبێت بێگومان هەردوویانەش خاوەنی سێ خاڵن و یاری لوتکە دەبێت لە کۆمەڵەکەی بارمین خو پاریسان جێرمان شەڕەکە بریتە لە شەڕی سەرکەوتن بە بلیتی یەکەم و دووەم یانی ئەندەرلخت و سێلتیک لەو ئاستدانی نە کێبڕکێ و ململانێکی توندی بەرا یانەکانی پاریس سانجێرمان و بایرن میونخن چونکە پاریس سانجێرمان و بایرن میونخ هەردووکیان بیر لەوە ناکەن و تەنها سەربکەون بۆ قۆناغی شازدە هەردووکیان چاویان لەوەیە جامەکە بەدەست بێن و ببنە پاریس پاڵەوانی سانجێرمان شامپیۆنز کێشەکانی کاڤانی و نەیمار کاریگەری دەبێت لەسەر ئەمیارییان؟ زۆر جار یانە هەبووە لەنێو کێشەکانی دەتوانی باشترین ئەنجام بەدەست بێنی یانی کاریگەر نابێت. بەڵێ بێگومان دەتوانن ئەوانە یاریزانانی پیشەگەر. پێت وایە بایرن یش ئەم وەرزە وەکو ئاست. بۆ ئەمشەو بایرن میونش خاڵێکی ئیجابی هەیە کە ئەویش گەڕانەوەی ئالکانتارا لە هێڵی ناوەڕاستدا کە ئەوە یاریزانێکی لێهاتووە و نەرمونیانە لە نوو یاریگا لە ڕووی هونەریەوە دەتوانێ ئاستی باش نیشانی یانەکە بدات. زۆر باشە یاریەکانی تر بازل ڕووبەڕووی بێنفیکا دەبێتەوە بێگومان ئەمەش یەکێک لە یاریەکان هەردوو یانە لە قۆناغی کۆمەڵەکان لە گەڕیەکەمدا دووچاری شکست هاتوون و هیچ خاڵێکی هەنی واتە ڕووبەڕووی دۆراوەکانە و ئەندەلەختی بەلجیکی ڕووبەڕووی سێلتیک دەبێتەوە بەڵام ئەوەی دەمەوێت زیاتر قسە لەسەر بکەم بارسێلۆنایە بارسێلۆنا ئێستا لە قۆناغێکی باڵندەی تێدەپەڕێت دێمبڵێی دابڕاوە بەڵام لە خولی ئیسپانی ئاستێکی بەرز پێشکەش دەکات، لە یاریی دووەمیشدا رووبەڕووی یانەی سپۆرتینگ لیزبۆنای پورتوگال دەبێتەوە، لەگەڵ ڕییەکەم دە بێگومان سەرکەوتنی بەسەر یۆڤنتۆس تۆمارکرد. یۆڤنتۆس با بڵێن بارسێلۆنا لە گەڕی دووەمدا پێتوایە بەردەوام دەبێت لەو ئاستەی کە پێشکەش دەکات؟ یانەی سپۆرتینگ لیسبۆنا ئەمشەو هەموو هەوڵێکی ئەویش سێ خاڵی هەیە، بەڵێ لە سەرەتادا بیر لەوە دەکاتەوە چۆن بارسێلۆنا بێبەش بکات لە تواناکانی لیۆنێل مێسی، چونکە هەر کاتێک لیۆنێل میسی لە ئاستی ڕاستەقینەی خۆیدا بوو، ئەوا ئەو یانانەی بەرامبەری تووشی کێشە دەبن و هەتا بەرسێلۆناش مێسی لە ئاستی خۆیدا بێت کێشەی بۆ دروست نابێتن، بۆیە ئەوە بە نسبەت یارییەکەی ئەو شەوە بم پێ وایە یارییەکە زەحمەت دەبێت بۆ بارسێلۆنا، بەڵێ لە سەرەتادا زۆر زەحمەت دەبێت، سترێسێکی زۆری جەماوەر و بەرگریکاران و پاڵەپەستۆکی زۆریان لەسەر دەبێت، بەڵام لە کۆتاییدا دەیشکێنن. زۆر باشە کاک بارزان لەبەر ئەو قسە ئەی با بڵێن یاریەکان قسەی زۆر هەڵدەگرێت بەڵام کاتمان کەم ماوە تەنها یەک گرافیکمان ماوە لەسەر ڕزبەندی گۆڵکاران لە گەڕی یەکەمدا کە بێگومان گۆڵکاران هەرچەندە لە گەڕێک تێپەڕیوە بەڵام پێنج یاریزان دوو گۆڵیان تۆمارکردووە، بریتین لە یاریزانان کریستیانۆ رۆناڵدۆ لە ریال مەدرید، کاڤانی لە یانەی پاریس سان جێرمان، مێسی لە یانەی بارسێلۆنا، جۆن ستۆنز لە یانەی مانچێستەر ستی و هاری کین لە یانەی تۆتنهام کە ئەو پێنج یاریزانە دوو گۆڵیان لە گەڕی یەکەمدا تۆمارکردووە. قسەیەکت لەسەر گۆڵکاران. بەخوا جگە لە ململانێ یانەکان، ململانێ ئەو یاریزانانەش بەردەوامە لەسەر بوون بە گۆڵکاری چامپیۆنزلیگ، چونکە خاڵێک لەو خاڵانەی کە یاریزانەکە دەگەیەنێت بە تۆپی زێڕین و باشترین یاریزانی جیهان بریتییە لە بوون بە گۆڵکاری خولی چامپیۆنز لیگ. زۆر باشە کاک بارزان کاتمان نەما بێگومان یاریەکان قسەی زیاتر هەڵدەگرێت چکە یاریەکان گرنگن بەڵام ئێمە بە شێوەیەکی یاخود بە پوختی قسەمان لەسەر کرد سپاس بۆ ئامادە بەڕێزی زۆر سپاس کاک بارزان دووبارە خۆشەویستان بەنامەی کاتی زیاد کرا و کۆتایی پێهات کە تایبەت بوو بە یارییەکانی گەڕی دووەمی قۆناغی کۆمەڵەکان کە بڕیار وایە شازدە یاری لە شەوانی سێشەممە و چوارشەممە ئەنجام بدرێن، هەفتەی داهاتوو لە بەرنامەیەکی دیکە دێمەوە خزمەتتان. هەر شاد بن.